Inti mort minn isma' mhux se nidħlu għall-politika għal dħalna fil-politika. Kate, isma' jiena naħseb ħa nidħol Prim Ministru. Kate kienet all along la branzetta miegħi ħanuża dil-kelma fis-sens b'diskussjonijiet twal u ġranet fejn bdejna u ngħidu iva u ngħidu le u ngħidu iva ngħidu le u diskussjoni. Finalment Kate għandha raġunament bħal tiegħek. Inti qed tibda tkanta hemmhekk. Kate, le le Kate kienet temmen u għadha temmen sal-lum isma'. Jekk jiġi mument f'ħajtek fejn inti trid tagħmel għażla bejn li toqgħod komdu d-dar jew li tipprova tagħmel xi ħaġa anki jekk sa tħallas prezz, jekk dik ix-xi ħaġa hija tajba, agħmilha. Hekk l-atteġġjament. Dak kien. Dak kien, dak kien il-raġunament tagħha. U qatt ma fixklitni. Anzi, inkoraġġietni u mhux talli inkoraġġietni u illi Alla ħares ma kinitx hi. Għax jiena tul il-vjaġġ politiku tiegħi kien hemm perjodu twal, twil ta' żmien meta jiena kont assenti mid-dar. It-trobbija ta' tlett itfal tagħna għall-grazzja t'Alla kienet trobbija f'idejha. Hi li kienet tieħu ħsieb l-affarijiet tad-dar, eċċetera. Apparti li mbagħad meta jiena sirt ministru u eventwalment iktar u iktar meta sirt Prim Ministru, hi bdiet tipparteċipa fl-attivitajiet politiċi u daqqa torganizza ħaġa u daqqa tieħu oħra u daqqa ħaġa u daqqa oħra, jiġifieri l-impenn tagħha kiber ukoll. U aħna, aħna ma kenniex nofsu żana nies iduru ma saqajna, ġifieri hi kienet tieħu ħsieb tal-affarijiet kollha. Il-familja soffrit f'dan il-punt? Soffrit fl-assenza tiegħi u f'ċertu mumenti fl-assenza ftit ta' Kate, fis-sens li kif kont qed ngħidlek qabel kien hemm mumenti fil-ħajja tagħhom, iggradwat it-tifla, ggradwa t-tifel, sar avukat, saret, eċċetera. Meta Aħna ma konniex hemm. Ma kontux hemm ma konniex hemm tul il-proċess jew għall-gradwazzjoni. Tul il-proċess fis-sens, jkun hemm. Ma kontux preżenti. Ftit eżempju. Ġejjin l-eżamijiet. Hmm. Ġifieri inti tista' timmaġina għall-familja, għall-koppja, għall-missier u l-om li għandhom dat-tfal. Se joqogħdu għall-eżamijiet. Ġejjin l-eżamijiet f'parti importanti f'ħajjithom. Jekk tiġihom tajba, dawn se jfasslu l-futur tagħhom. Waħda, wieħed biex isir avukat, qiegħed fl-ewwel sena, fit-tieni sena, fit-tielet sena, sejjer, id-diffikultajiet, eċċetera. Mela, ġejjin, perjodu ta' xahar ta' xahar, erba' ġimgħat, ħames ġimgħat meta dat-tfal li jkunu saru ġuvintur ingħalqu ingħalqu ġo ġo l-istudju tagħ qed jistudjaw, qed jif irid ju era trid tieħu ħsiebhom eċċetera. F'dak il-mumenti, għal raġunijiet differenti, daqqa ħaġa u da ma konniex hemm preżenti il-ħin kollu. Jien nitkellem għalija, Kate kienet hemm. Kienet ħafna iktar preżenti. Kienet ħafna, ħafna iktar preżenti. Dispjaċir?
Id-dispjaċir hu dal-prezz li tħallas meta Ħalli nifhem, għax jiena ma rridx dal-programm iservi biex jaqta' qalb in-nies milli jidħol fil-politika. Il-politika hija l-iktar strument b'saħħtu, l-iktar strument b'saħħtu li kapaċi jġib bidla. Nippruvaw ngħidu għat-tajjeb. All right? Mhux dejjem. Imma hija bidla. Imma hija bidla. Ma hawnx strument ieħor aqwa minnu. Jiġifieri jien meta niftakar il-liġijiet li għaddejt jien bħala Ministru għall-Politika Soċjali, il-bidla straordinarja li ġabu fil-soċjetà tagħna, mhux jien biss għax poġġejtha ħażin, il-bidliet kbar li ġraw f'pajjiżna. Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Issa di waħidha, waħidha di, ġabet taqliba enormi f'dal-pajjiż. Jien kelli x-xorti, ha, u l-unur li nibdieha dik it-triq, Eddie Fenech Khatami kellu l-unur kbir li jinnegozja biex iġibna għal dak il-punt. Imma aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004, meta jiena kont ili Prim Ministru

bħala xi ħaġa negattiva, ħażina. Issa, iktar kemm, bħal kollox, iktar kemm titla' fis-sellun tal-ġerarkija tal-politika, iktar iktar issir domanda, iktar ikun hemm pressjoni fuq ħajtek personali, fuq il-familja, fuq it-tfal.
Mela, tlaqna?